N niŋdi a maraaba ka n na a Kaman How Program zuɣu a buɣinooŋɔ program zuɣu. N tehi a ti ku kamina ni ti ti a shihi yɛl shɛŋa din zɔri gindi ti Dagbaŋ, ti Ghana n-ti pahi ti Tamale tiŋ puuni. This one to be precise Ghana zaa yɛlli n-nyɛ li ka ti nya videos of Accra gba din be shɛm. N tehi a, baa mi n daa yɛn ni yɛli ka naa maandila a dooshee. eh, ka naan gili mali dunia luɣuli kam din kpalim so ti yɛn yɛlila ti northern region or five northern regions ŋɔ yɛtɔɣa n ti haka ti yuli these days eh, doola nyɛla binshaɣu din shee i'll be going straight to the point and doola ni shee maa ka ti nyɛ ka gɔmnanti yina ti put things in place n yɛli ni ti di tun ni like niɛma gba shee bee loori fares mini binshaɣu kam din daa yi chani doli daliri shɛli din nyɛ doola duu ni di tu ni di gba zaa shee, ka salo yaa yina ti ya li, bee amaana diriba yina ti ya li ni bɛ ku wum. Bɛ ni ya ni bɛ bi yɛn wum daliri shɛli zuɣu m-bɔŋɔ, n tɛha ka ŋɔ n-nyɛ first time ka ti yɛn yɛli lala yɛtɔɣili kpe ŋɔ. Ti na mi ni pun niŋ previously like two years ago, ti na mi n-yɛli di yɛtɔɣa kpe ŋɔ, din daa lan niŋ ka chuɣu kanna bee nolɔri n-daa kanna maa ka a nya ka binyɛra dura. binshɛɣu kam din mali alaaka ni nolɔri bee binshɛɣu kam din mali alaaka ni chuɣuma ka a nya ka di dura so a yi kana ti yuli lɔɔri fɛs bɛya ni bi booni li 15% ka a nya ka DPRTU or maybe di ku nya shɛba ka a nya ka a bunch of drivers shɛba ka bi yɛri ni kaman noo ban be like uh, maybe be be be ni wum shɛli from different sources ni be baŋ be bi daŋ information maa wumbu because a yi na ka a ti yuli daabihi gba daabihi ban sani maa na somi in such a way that daabihi ban tooi yɛrimi ni kaman ti ni daa da neen shɛŋa maa ti dalimi ka eh, liɣiri maa na m-bo so ti yɛn kɔhili boobu maa din affect which ka a yi ka a ti na wum li gba ban tooi mali binshɛɣu bɛ ni na mali ŋmali ʒiri para bɛ petrol ŋɔ actually ni last week ka a daa da kpaam Boondali ka n daa da kpam. Di kuli nyɛmi kamani a ku da kpam use a three days time a yɛn dala kpam. So bɛ yi announce ni bɛ reducing fuel eh loori fares n ti paai one week chana still ka a na yɛn ni information maa bi daŋ a paɣaba even a bi neediri information maa ni a booi because a charge maa chanimi doli a ni dari kpam shɛm ka a maŋmaŋ mi ni kpam booya so why is it that Ka di ti kana ŋ-ŋɔ maa, ka ti nini kuui bahi tab zuɣu. Ti yɛn ni ka ti nini kuui bahi tab zuɣu maa, n daa tirila scenario shɛli a ku tooi zaŋ li nya liɣiri pam. Din chɛ ka a ku tooi zaŋ li nya liɣiri pam maa, a ni yɛn zaŋ a driver tuma maa n-nya liɣiri pam shɛm, liɣiri maa ni kpe a pam. But di yɛn niŋ ka sokam be ka a ni be shɛm, liɣiri maa ni yɛn kpe a pam maa bee n-chɛ ka di nya liɣiri pam because simiti yi di bi booi, simiti yi di bi booi. A yi nya liɣiri maa pam ka gba chaŋ ni a ti da siment, di gba ni di yɛn be alaha ka a da shɛm la, a ku tooi da. Di pa shɛli, a yi be a kpama stores bee a yi kɔhiri shinkaafa kpalansi ni kpa gaɣa, ka zaɣisi boobu, yes, di booi, but a ni bi booi ka gba deei laɣ shɛli la, a side m-bala, a gba yɛn zaŋmi chaŋ ti pushi niŋ different sides din tooi zooi ya ŋɔ bee Dagbamba bee Africans ti ni tooi yihi zaŋ binshɛɣu leei ti takahi nyɛla yili mɛbu. Nimaani ka a yɛn chaŋ n-gba ti bi nya binyɛra alaha. So a bɔbu maa doesn't mean you are losing something. Ti zaa yiri yɛm n zɔri Naawuni ka ka wumdi ti tingbana zaligu n tumdi tuma doli din din doli shɛm. A ni booi ka o gba booi maa a di yɛn nyɛmi ka shɛli polo kam ka eh biɛhigu maa be freely ka ti chana. Bɛ a zaɣisi maa di tɛha ni a mekirila more money a ni zaɣisi maa ka so gba zaɣisi a yi yi a fooni maa a gba yɛn chaŋ ti mali so bukaata. A mali so bukaata maa o gbaya n-zala laa ni o so a chaŋ ti yuli lala yɛlli ŋɔ maa eh n-tih a m ma bihi ban be tudu ŋɔ na zaa. Zɔmiya Naawuni eh din yɛn ni Naawuni zobo maa ka a saɣi ti Naawuni ka puhiri jɛma bee ka chani cheechi n-nyɛ li. A Naawuni zobo maa a ni yɛn zaŋ aadalichi shɛli be a mini a ninsal tab sunsuuni din ka Naawuni bɔri pam. Dɔla n-daa duri ka nɛma dura. Fine. Di paya dɔla maa stabilize mi. n ku zaya hali gba ka bi tiya no this time ni di sheeya. Ka bi yɛla yaa fine a ni daa doli so shɛli yɛli ni nɛma maa paɣi pahiya maa ti ni chaŋ maa di boli bee I don't know bee a ku bɔrimi ni nɛma maa di ku boli yuli yaa ni di dabi tomi bee di malila liɣiri ka a nya bo din ni n bi baŋ a ni bɔri ni a nya shɛli din ni ti mi ka ti ni yɛn boli li shɛm bee ti ni yɛn mali li yɛli shɛm ka di pa a maana ka ti yɛn boli li A bɔri ni a je zaa, amaana m-bala. Di pa shɛli gba a yɛn dirila dunia ŋɔ ka tɛhila ni di ni ku nyɛ a daguli maa di ni amaa nɔɔ. So far as bɛ ni yɛli ka a wum, ka a suhu bia ni, saha shɛli a ni ku kpuɣiri aaya maa, ɛɛ tɔ, a ni ku kpuɣiri niiya maa ni a bee m-bo o maa, lala la n-niŋ n-nyɛli, a bɔri ni a je zaa, Chiyaama dali di yɛn domi gula. Di ni ku nyɛla amaana ka nyɛ haraamu ta. So a ni tili ka ti ti pili tab nambɔɣu zɔbu, ka mi ni zuŋɔ di ni nyɛ nyini maa, A ni kɔhiri kpe maa, a gba yɛn chaŋmi ti da shɛli polo. A zaɣisi ni a ku bu o ka nandaa m-bi nya nyaŋ yiko dama a gba bu ka a ta yɛn gbaai la shɛli polo. So a yɛn nyami ka a niŋdi bizinɛs ka chaŋ kaman ka Naawuni ti yihiri la a liɣiri ni shɛli polo ka a bi baŋ din paai shɛli ka ya ni a nya ka a ŋmɛri kuŋ bee ka a kuhiri ka ya ni a bahi Naawuni taali bɔɣa tum Naawuni ka bi mi ni a tum taali ka a chaŋ ti niŋ shiriku bee a chaŋ ti ku so kɔŋko n-nyɛ taali. Yɛla pam beni ka a yɛn ʒiɛm li a mini a ninsali tab sunsuuni. ka di nyɛ taalitaa ka afanim yɛri ti ni di zoomi pam ka Naawuni ŋun zabiri ninsal so zuɣu pam nyɛla bɛn yɛn di so zualinsi. A mi ka a yɛn boli li shɛm pahila zualinsi ka yi diri niriba maa? Di ku ka a yɛn bɔbi li shɛm pahila zualinsi n-nyɛ li. Di zuɣu ti ni yɛn yɛli shɛm zaa m-bala, di kpanila ti ni yɛli ŋ-ŋɔ maa ti bibili haŋkali puuni, a yi nya ka haŋkali be din ni bee ka a Naawuni zobo ka a yuli di ni ka nya kaman yɛlimaŋli ka ti yɛri ŋɔ maa, di kpanila a mini a Naawuni sunsuuni. Bet, kaman how program zuɣu ti ni ku yɛri li shɛm, kaman how ka ti yɛn yɛli ni dɔɣila duya ka ti pahiri nɛma liɣiri, kaman how zuɣu ka dɔɣila ti yɛn shee ka ti yɛli ni ti ku shee ti nɛma maa. Abdulbasir Kwetire, Yusuf Abu Turzung n-nyɛ n producer.